So mae criw celf neu yn hytrach, ww, a a a a, fel sy'n ei ddweud, achos heddi, gyda'r brush pen yma, byddai'n gwneud lluniau o mwnciod. Felly, dechreuwch gyda siap yma. Dyma trwy'n eich Monkey. Wedyn ni, dot. A dot, naill ochr ar llall. Ydych chi wedi gweld lle dyn ni'n mynd. Gwyn mawr direidus nesa. Gwyn. A danedd. A nesa, ymwch fel cilch rownd y cig. Fel yna, i'r trwyn. A wedyn, gan bod ni'n neud fel mwgi o'r enw Rhesus Monkey, mae dyn nhw fel barf mawr, a dwi'n caru defnyddio brush pen, achos maen nhw'n neud llynellau sydd eitha trwchus neu'n tena fatha defnyddio brush go iawn ac yn neud lluniau sydd yn fatha messy. Corff bach nesa, bell sharp box neu sgwar gyda cilch yn y canol a'i goesau. Peidiwch yn phoeni am pengliniau neu dim byd fel yna. Mae llinellau syth, ni eisiau nhw'n hyblyg iawn, okay? So, coesau a breichiau hir sydd yn bendio dros bob man. Dyma'i traed e. 1, 2, 3. Bysedd traed, tebyg i bysedd rili, really, dal gafel mewn brigau coed a pethau. A wedyn ni, mwy o dy troed. Siap tebyg i hynna. A nesaf dyn ni'n mynd y braich. Mae'r un yma fel tu ôl i'r barf. So, peidiwch â phoeni os chi'n mynd o flaen, os oes angen i chi symud pethau tu ôl yr, yr blew, mae'n iawn. Ac eto, dwylo eitha tebyg i'n dwylo ni. 1, 2, 3 bus yn hyn ddigon. A wedyn mae'r un yma, mae'n i fod yn dal gafael yn rhywbeth, achos mae'n swingio trwy'r jungle, so rhywbeth fel yna. Wedyn ewch hwnna, dyna ni. Rhyw fath o fain o rhyw fath gyda dail bach yna fe a mae'n hedfan trwy'r jwngl yn llon. Wii! Beth yw enw'r mwnci yma? Rhowch comment iso, dys chi moyn enwi'r mwnci yma. Cynffon hir, newch y cynffon mor hir a chi moyn. A lle neud yn cyrliog. Lle nellai, a dyna fe! Neu hi, yn hedfan trwy'r jungle. Angen bach o gefndir falle, so a ni'n neud chydig o ddail a coed y tu ôl i'r mwnci. So, chydig o dail, wibbly wobbly fel na. Na, dyna ni. Na neud mwy o luniau wythnos yma gyda'r brush pen a dysgu chi tyn bach mwy. Pentel brush pen yw hwn, dwi'n dynyddio. a mae'n lot fawr o hwyl. A dyna ni. Byddwn ni angen bach o liw nawr, dwi'n meddwl. Felly, a wneud hyn yn super cyflym. Dyfysiwch unrhyw lliw chi moyn. Fi eisiau monkeys, super lliw gar, goch, glas, melin, pink. Fi wedi gwneud yn brown a melin, ond newch pa bynnag lliwiau chi moyn. A jungle, wrth gwrs, yn wyrdd, o'i gwmpas. A dyna ni, un mwnci neu fan. Nawr te, os ych chi moyn gwneud mwy o fwnciod, beth am i chi yn gynta wneud sketches tebyg i rein, gyda just y siap dych chi moyn wneud. A just gyda bocs a llunellau am y coesau a'r breichiau, dych chi'n gwneud pob math o siapau gwahanol. Felly, tybed ydych chi'n gallu dyfalu be mae'r mwnciod yma yn wneud just o'r siapau. Wel, gewch chi weld nawr, mynd dros dy fe, gyda'r pen wedyn, dros y marcio pensil, a chi'n gwybod chi wedi gweithio mas lle i roi dy llunellau. So, mwyn chi gyntaf, jyst yn rhedeg, wihi! Yr ail un, o o, wedi gwmpa off rhyw frigyn ac yn hedfan lawr, aaaaah! A be mae'r un yma'n neud? Wel, wrth gwrs, amser cinio i'r monci bach yma. A be mae monciod yn bwyta? Hmm. Yn gwybod yn ateb? Ie, yeah, wrth gwrs. Banana! A'r monci olaf yma yn ymlacio chydig bach o seibiant. Bach o seibiant. A'r monci neu bach o monci yoga. yn ystod y goeden. So dyna chi, mwncïod o bob siap. Pa mwncïod allwch chi wneud? Right, ewch ati i wneud monkeys. Mae dy fi hwn i'w lawlwytho, link yn y disgrifiad isod, i chi lenwi gyda monkeys chi, neu ar papur, sgrin i ffwrdd, cael ar y bwrdd, na i weld chi fori. Hwyl!